جناب محترم قاضی محمد اکمل صاحب اس کے اتیاسن آتے اپنی شاعری دے ذات کریں
دوستو السلام علیکم وعلیکم السلام
بہت اچھے اچھے شاعر پڑھ گئے ہم تے سارے بڑے شعرا کرامی ٹائم بیٹھے میں انہاں دے اجازت تو چند شعر پڑھ ساں

تئیں سانگے سٹ سنگ سارے تے تھی بے سنگتاݨی رل ڳئی ہے تیکوں تاج تے راج توں ویل نہ تھئی تیکوں تاج تے راج توں ویل نہ تھئی ات سیج نماݨی رل ڳئی ہے تیݙے دیس دیاں اکمل ڳلیاں وچ ہک ہنجروں ہاݨی رل ڳئی ہے

ہک روگ دا راگ الاپ دا پے ہک روگ دا راگ الاپ دا پے نہ سر وچ ہیں نہ تال وچ ہیں ای حال وچ ہیں دکھ درد فراق تے سوز اکمل نت درداں دے گڑدال وچ ہیں ای حال وچ ہیں اصلاحی غزل پیش کرے سان ماشاءاللہ

نکل تے خواباں دے محل وچوں وطن دے نینگر جوان سارے وطن دی عظمت دا بن تے ہر کوئی سفیر جاگے تاں ڳالھ بنسے کݙاں تئیں عصمت دے سودے تھیسن کݙاں تئیں عزتاں نیلام تھیسن کݙاں تئیں عصمت دے سودے بنسن کݙاں تئیں عزتاں نیلام تھیسن

حسین ابن علی دے وانگوں کوئی پیر جاگے تاں گالھ بنڑسی کیوں میڈے سوہنے نبی دا دشمن حضور دیاں عظمتاں کوں بکے کیوں میڈے سوہنے نبی دا دشمن حضور دیاں عظمتاں کوں بکے عمر دے وانگوں جے مومناں دا امیر جاگے تاں گالھ بنڑسی کیا بات کیا بات

رات گھر گئی ہے نہ چن آیا نہ چانن تھیا لکھا دی رات گھر گئی ہے نہ چن آیا نہ چانن تھیا اندھاری رات دے تارے وانگو مغموم تھی گے تھلاں وچ مور مردے پن تھلاں وچ مور مردے پن سکے ٹوبے تسی لو ہی تھلاں وچ مور مردے بن سکے ٹوبھے تسی لو ہی ایجھے لا غرض ساون دے ہتھوں معدوم تھی گے ساڈی گزری کہانی دا ہے جا جا تذکرہ اکمل ساری گزری کہانی دا ہے جا جا تذکرہ اکمل کہیں دے نظر دا علماء کتھائی منظوم تھی دے کیا بات کیا بات کیا بات غزل دے سناؤ سناؤ سناؤ
نفرتاں دی اخیر تھی گئی ہے
نفرتاں دی اخیر تھی ڳئی ہے سوچ کتنی حقیر تھی ڳئی ہے رسم ریتاں جدا تاں ہوندین پیاں رسم ریتاں جدا تاں ہوندین پیاں کیوں دلاں تے لکیر تھی ڳئی ہے گونگی راجی دے ٻوڑے راجے ہن۔
گونگی نگری دے ٻوڑے راجے ہن۔ اندھی راجی مشیر تھی ڳئی ہے۔ سارے جذبیاں دے ترجماناں دی۔
سارے جذبیاں دے ترجماناں دی۔

ہن تاں ظلمت اخیر تھی ہے ساوے بݨ تے نادر صاحب ساوے بݨ تے اے لوط بے وس بھی ساوے بݨ تے اے لوط بے وس بھی او سکونت پذیر تھی گئی کھیر کھنڈ دی مٹھاس وچ اکمل کھیر کھنڈ دی مٹھاس وچ اکمل